alright my country people, today tori wey i wan tell you now on top of our news inside news on top of pidgin news network na the way i hear am see am na so i go take tell una i no go add salt i no go add pepper so help me god alright my country people, shey una no forget eh, march twenty-three wey our federal government come make law say okay o oh, inter all the interstate uh, travel dem ban am both road both air both water both sea say flight no go dey fly nobody must comot stay your country stay inside your house but e be like say as dem make the law the law some people come dey inside the house dey see if you no get money hide your face na be this matter wey i wan tell una um, according to sahara reporters o oh, wey be say wey we hear from them they say some people travel but na if you get money na you go fit travel i go show una seven people top people for this nigeria wey be say dem violate this travel law number one na be seyi tinubu this seyi tinubu na one of tinubu son seyi tinubu travel from lagos to london with the bombardier private jet the number na fp cbt e travel on june 1st na the guy na be this one seyi tinubu and na the private jet wey take travel be this one and the registration number of the private jet na im be cvp cbt. e landed at stansted uh, airport for london that is number one alright say una no forget uh, for lunch alakija wey be say two of uh, this woman uh, son travel go london the name of the two children wey go na im be folarin and rotimi wey dem comot from lagos dem travel go london this one happen for may twenty-two na dem be this one um, according to sahara reporters o oh, and na the private jet wey carry them. na im be this one if you get money you fit travel for this lockdown people dey travel uh, former chief of staff late vice admiral mike akigbe wey be say di family dem travel from lagos dem go london dis one now dey travel on may 8 family oh family go private jet do you know how much we still dey house we talk say okay we no go go anywhere we no go work but people dey dem dey travel from nigeria to london from london to spain the so rest in peace the man don die now but him family dey still dey enjoy dem dey flex dem dey travel go abroad come back like like say tomorrow no dey na be this one and the private jet wey dey take travel with the flight number uh, five uh, five m dash kas na him dem travel with ọlátòkùnbọ̀ torí ọlá the vice president west africa of mtn e that one too travel e travel from e no be say from lagos e come back from spain to nigeria this one with uh, no be even only this guy he travel with along one lawyer aishat rimi and four other you know dignitary people people wey be say dem get money dem dey with am too dem come from spain to nigeria e be like say dem even still go back again the mtn guy na him be this one now wey travel with uh, this madam na lawyer she be o remi fn j six one one na him be private jet number wey carry these people yasmin bello osage the the daughter of uh, akeem bello only this girl this girl i no know wetin take do her this one only the girl the girl travel dem carry you from lagos to london only you private jet only you you no know na per hour dem dey charge you only this girl travel with this private jet wey una dey see so d dash cawx na im carry this girl travel go london may eight during this lockdown alright e never still finish for there my country people. e still dey o uh, cbn governor godwin emefiele im too im wife im family all of dem travel to london inside luxury jet five five zero luxury jet the registration number wey carry dem eh, na im be n one zero four dh na im carry this family hey go london for this lockdown all the names wey i dey mention now una don see any poor man pikin there you fit travel poor man no fit go even to travel from here go ibadan no know how much you no fit go and this air wey dem travel so dem dey charge dem per hour o if you know the money eh my brother you go run and the seven people wey be say dem travel during this lockdown wey be say we wey we dey we no get money that is why we dey talk say ah don go anywhere o oh, don go anywhere even to from ikeja go uh, go obalende you go say ah dem go catch you o oh. dem don even catch me for this lagos dem catch me for alausa now make na come drop na own comment on top of our social media network make na drop na comment mo gather am together mo see how we go take move forward on top of this matter shey na the only rich people na im go dey enjoy when government make law say everybody stay at home shey na the only poor people na im the law dey meet abi na for everybody drop your own comment make we gather everything together so that we go fit move forward on top of this matter till i come na way again i still remain your host mc passland on top of news inside news on top of pidgin news network i say make una no forget to stay safe i love everybody bye bye yo. Mwah!